Artist Mendy Dug, Disgrifiad Sain Air Bleddyn ydw i a dwi'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artist Mendy Dug. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn arddangosfa Alia Farid. Cyflwynir y gwaith ar draws ddwy ystafell yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, o fis Hydref 2023 tan fis Chwefror 2024. Mae Alia Farid yn byw ac yn gweithio yn Cweit a Puerto Rico. Mae ei gwaith yn amrywio o ysgrifennu ac arlunio i ffilm, cerflunio, sain a gosodwaith, ac mae'n amlygu hanesion llai hadnabyddus sydd yn aml wedi'u dileu yn fwriadol. Trwy ei gwaith, mae hi'n ystyried hanesion trefedigaethol, defodau diwylliannol, strwythurau grym ac ecsbloetio adnoddau naturiol. Cafodd In Lieu of What Is ei greu yn 2022, ac mae'n archwilio'r defnydd o ddŵr fel arf gwleidyddol yng Nghwlff Arabia, a'r berthynas rhwng pobl a dŵr yn yr anialwch. Mae'r gofod lle mae'n cael ei gyflwyno yn fawr gyda waliau gwyn, nenfydau uchel, lloriau paneli pren llyfn a goleuadau artiffisial llachar. Wrth fynd i mewn i'r gofod, rydych chi'n dod wyneb yn wyneb â'r cyntaf o bump o lestri cerfluniol enfawr. Llestri cario dŵr yn amrywio o'r cyfoes i'r traddodiadol. Maen nhw wedi'u trefnu mewn llinell unffurf, pob llestr yn mesur hyd at wyth troedfedd o uchder a rhyw ddwy fraich ar led ar draws. Maen nhw wedi'u gwneud o ffibr gwydr a resin polyester, felly maen nhw'n ysgafn ac yn wag, er eu bod nhw'n edrych fel marmor trwm, gyda'u harwynebau sgleiniog lliw hufen a llwyd felyn. Mae pellter cyfartal rhwng pob cerflun gyda lle i gerdded o'u hamgylch. Rhyw dair troedfedd o'r llawr ar bob un o'r llestri Mae twll petrïol sy'n cynrychioli ffynnon yfed neu sinc yng ngeiriau'r artist. Lotta ydy'r llestr cyntaf, sef siâp crwn gyda rhimyn yn agor allan. Mae fymryn yn lletach na'r lleill, sy'n golygu na allwch chi weld y cerfluniau eraill o'r tu blaen. Can petrol ydy'r ail yn y rhes, Mae'n wyth onglog o ran siâp a dyma'r mwyaf onglog o'r pum cynhwysydd. Ar gorff y can petrol mae cylch sy'n cynrychioli label neu logo gyda'r geiriau 'Lovely gift from blessed land' ynddo, a diagram syml o ddŵr yn ffrydio allan bron fel adenydd angel a'r geiriau wedi'u gosod o'i gwmpas. Dyma'r unig lestr lle mae'r ffynnon yfed ar y cefn. Nesaf mae'r jwgled, sy'n eithaf tebyg i jwg modern. Mae ganddo gorff crwn gyda gwddf cul uchel, pig byr a handlen fach, a chaead sy'n edrych fel het belen neu deth potel babi. Yn bedwerydd mae potel ddŵr gyfoes, fel potel blastig gonfensiynol y byddwn ni'n ei phrynu yn y siop heddiw, Mae gan hon batrwm rheolaidd o rychau o'i chwmpas a chaead fflat. Pisser siâp silindr ydy'r llestr olaf, a'i gorff yn ffurfio dwy ran o dair o'r cerflun, a gwddw culach yn codi ohono. Ar un ochr mae pig tenau'r pisser yn pwyntio i fyny, ac mae handlen ar yr ochr arall. Yn yr ail ystafell mae dwy ffilm sy'n rhedeg yn olynol, Cheapayish 2022 a Cheapayish 2023. Mae'r ystafell hon yn llawer llai na'r un gynt. Mae ganddi waliau du, carped tywyll ac mae wedi'i goleuo'n bennaf gan dafluniad llachar y ffilm ar sgrin fawr bron i chwe metr o led ar y wal o'ch blaen. Mae dwy fainc dan sbotolau o flaen y sgrin. Daw sain y ffilm allan trwy ddau seinydd ar y naill ochr a'r llall i'r sgrin. Rydw i am ddisgrifio'r gyntaf o'r ddwy ffilm, Chibaish 2022. Mae'r ffilm hon yn archwilio effaith trais gwleidyddol ar ddadleoli hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae wedi'i lleoli yng nghors Chebayish yn ne Irac, lle mae'r ddwy afon Tigris ac Iwffreiti yn cyfarfod. Mae'r ffilm yn dilyn tri bachgen ifanc, Riyad, jys un, Aquas un, sy'n byw yno. Ar ddechrau'r ffilm, rydyn ni'n gweld y bechgyn yn bugeilio ychen dŵr. Mae'r bechgyn yn neidio o gwmpas yn y dŵr ac yn cerdded drwyddo yn eu dillad. Mae'r camera'n eu dilyn, gan symud ar yr un cyflymder â nhw. Weithiau, maen nhw'n diflannu tu ôl i blanhigion tal. Mae'r bechgyn yn siarad mewn Arabeg gyda'r artist Alia, sydd y tu ôl i'r camera. Maen nhw'n sôn am enwau gwahanol bobl sy'n byw ar yr afon. Mae eu deialog wedi cyfieithu i isdeitlau Saesneg ac wedyn Cymraeg sy'n rhedeg ar draws y sgrin. Rydyn ni'n gweld y bechgyn fesul un ar rafft sy'n llawn planhigion. Maen nhw'n edrych allan i'r pellter ac yna'n uniongyrchol ar y camera wrth rwyfo'r rafft gydag un padl. Mae'r glaswellt uchel o'i cwmpas yn rhoi teimlad o glawstroffobia. Mae'r ffilm yn torri am ennyd i glip byr animeiddiedig o ddŵr yn pwmpio allan o bibell fawr i'r afon. Mae hen boteli dŵr plastig yn arnofio ac yn symud i fyny'r grisiau. Yn ôl â ni i'r gors lle mae'r camera'n dilyn y ddau i'ch dŵr yn nofio, a dim ond eu pennau yn y golwg uwchben y dŵr. Mae'r dŵr i fyny at eu trwynau, a'r glaswellt yn uchel uwch eu pennau. Mae sŵn canu Arabeg yn llenwi'r awyr, ac mae'r ychen yn symud drwy'r dŵr ac allan ohono, a'u siâp yn weladwy i ni drwy'r planhigion. Dydyn nhw ddim wedi'u marcio na'u tagio. maen nhw'n crwydro'n rhydd. Wrth iddyn nhw ymlwybro nôl i'r dŵr, mae'r camera'n troi oddi wrthyn nhw i ganolbwyntio ar y dŵr tonnog mwdlyd. Mae'r ffilm yn ddwy funud ar hugain o hyd. Pan ddaw i ben, mae saib byr cyn dechrau'r ail ffilm, Chibayish 2023. Mae is-deitlau Cymraeg a Saesneg ar y ddwy ffilm.